God ogo top up na kata another 300 level adwa gologi e level cha tatergi e level machielo. Oh, Onyango Tosha eh, nigi duond bura mane? Mm, Onyango Tosha en jahera mar ODM mwaka nenda rudi. Mm -hmm. Aja ODM. Eja ODM. Aja ODM. Ili laro kom gi ODM. Gi ODM.
Aha. Uh -huh. Tiko mar ODM. M. Mm -hmm.

ineno ineno ni ng'wech ng'wech chalo nade wuora mm. kije tugo tidhi e lweny kata jalweny mokwongo bed gi confidence mm -hmm. onyango nigi chir and chirna no ema dhi yombo godo worthy opponents nago they also worthy but chir man godo mm. ema dhi yombo to ok en chir kende ok en weche wicha to en tim en tim tim en tim adonjo manyete bi kacha gi tim an koro sias mbaka taonge. Pem ema donjo go mwenye tabi kacha. Tem. Tem action. Ma, ma ponono ni uh, ah, kichi eh, nyalo gima to ponono ni oh, uh, ineno ka chamo kuteri maber inyalo biro gi chamo moro kata biro independent
asebedo jahera mar chama mwaka mang'eny mm -hmm. ma eh, ok ane ka dhot moro amora ei pati marwa mar ODM manyo Raila owenwa lwet oburu Odingani ok ane ka nitie dhot manyalo tama yawo mm -hmm. Onyango Tosa is a brand Onyango Tosa is a trademark chung' gi jogi osechung' gi chama koro an bende it is my turn jochama odena tayi osedha koro aonge gi bwok ni pod abedo gi paro moro ni kia kodhi marach kia ka gini dhi marach nade ma mari mar adi
an koka dhi chung' mokwongo but mm -hmm. I've been a supporter mar chama I've been supportive to politicians mabedo ma jotelogi asechung' gi ji to asesechung' gi ji To ma e chung'na mokwongo. Mm -hmm. Mm, siasa mara notegno e chuny taon. Manyata to koka dhi temo mokwongo. To en thurwa. En thuru. E, aneno ka ng'ukni nitie. Mm. Aywago thurwa. To aneno ka adhi nadhi ywagogi to aneno ka girwaka. Gisikona gi tawel, gikonyo ywe, ywe, ywe gopi wang'a ni we ywak ahinya, wan kodi. Tim mana mopogore gi ma joka timo. Koro en tim. Kamano Steve. Erokamano maduong' ahinya nyakwar maga jwang' kamoro amora mantiere po nonen kacha gi penjo moro amora ma bende digom mondo miyo ipenjwa kandi wan kande kaachiel koda Onyango Tosha, Onyango kode Onyango Power ma bende koro en kacha mar kawo komno mar Manyatta B e ga gana elfu ariyo kod piero kod abiriyo nyaka rongo jwang'o meka moro amora mitiere eh, pod amedo kwayi mondo mi ikete mana e chunyu na gi TV kende wang'eyo ni to jomaga mosedonjo kende mondo ka gi eh, jeje adero Joash wacho ni winjo twak maber kabisa ka en eh, en eh, nyal- en Kondele wan gi Eric Ochanji karibu sana eh, Radib eh, Ro kata Ratib Boyton karibu sana mano MCMI Nyalenda E Kato wan gi Dina Tiendo, karibu sana Husband we got, karibu sana Otieno Belinda, karibu sana Twa kwa ruwa kikacha maber kabisa. Ano ka Adero ruwako nwa kacha welo maber kabisa kabisa kabisa. Wanyani to kabende wan kacha gi ote moko kopo kwa somo. Miyo kamora mora mitire medikete mana e chuny onagi TV adundo jaluwa. Winjo kacha kiwacho nini ko yiri kacha to idhi neno ni itiyo gi mjumbe, itiyo gi governor. Gie sanwa bende kuro wantiere ni um, Kindi gi MP mari matiyo kaachiel kod gavana chalo nade? Bende no ka gitiyo maber kose no ka gifuelo jopiny? Mm -hmm.
Donge sani gavana matiyo en Professor Nyang'nyong'. Mm -hmm. Eh, prof, prof dhi maber. Mm -hmm. Wadgi Mary dhi maber. Wadgi Mary wan waungo mkono. Wadgi Mary otransform nwa Kisumu County. Mm -hmm. Kisumu County tinde counties mamoko nyalo biro for benchmarking. Mano ok timre. So otiyo to kendo bende walemone nikech eh, county dhi e transition. Mm -hmm. E odhi odhi odhi retire wabro bedo gi ng'ama nyien. Mm -hmm. kamano bende bado chupa hiyo sichupa nyala manya tabi prof tiyo kabisa mm -hmm. just recently uh, actually two, two, two, three days ago nyo gitimonwa piloting of flood light maduong' ma, mar solar Komer pooling station and uh, joma nyatabi mora mora duwa taya kanyo okel mar sola and the idea mar sola no is 100% warwako because stima niga lot of challenge onyalo lal inyalo kos moko chule mm -hmm. to sola bro liel ba kata chieng kata koth chwe kata chal nade mm -hmm. mano nya neno ka koro piny ber mm -hmm. to mano county government ma otelnegi gi professor Nyang'nyong koro tich tire tich chiro. Amor. An kagi Prince, Prince Ngosha wacho nonwa maber kabisa kane dalano ma Uganda. Asante sana Prince Ngosha, karibu sana machiegni pod wan kande kaachiel koda uh, uh, wan kaachiel koda Onyango Tosha mabende wagodo mbaka kane nyakor Mgejwang'. Yie mondo apenji kapok wadhi e break ni to uh, MP mari ma bende koro rito Manyatta B chalo nade?
Mm, the current MP Mama Nyatabi and Shakil Shabir. Mm. The current MP Mama Nyatabi and Shakil Shabir, but Wadhi Kinyang'anyiro. Mm -hmm. E they all bunge piny. Mm -hmm. Jidhie debe. Mm. Jidhie yiero.
Bende ineno ka eh, representation mar ne Mama Nyatabi bobu bo unyalo wacho ni magi ma to aneno ka jogi Mama Nyatabi osegeno kaluwore kaachiel kod tich maber. Mm. Kose nitiere bende kama inene ng'ikni ne MP mari?
Shakil Shabir nigi ng'ikni mang'eny. An ang'ama exposa ma wuoth e pinje. Kata e Kenya ka. Other constituencies kata mana e Luo Nyanza ka. Wan piny kaka jo Kisumu East. Shakil is below the average. performance mare kata weche mag education we are lagging behind. Pinje kidhi dhi kata mna seme ir eh, chairman mar duol Nyekal ka Honorable Nyekal mm. nigi MTC nigi TTC je, je eh, Shakil Sabir pod ok otiyo motegno ma nyaka o adjust kodwa ni odog onwoye to nyaka o adjust mm -hmm. eh, anyalo rate below the average ng'okne ng'eny Kisumu East nigi ng'okne ng'eny kabisa eh, lam nitie kata kilomita matindo kidhi kata mana Kabondo ka River Baraka lam moko ineno kodonjo i chirni Nikal na moko rie wangarot ka dhi yie kucho. Other MPs, people are working. One of one another. The year other constituencies, the school bus everywhere. Nyocha ka kura dui nyango buoge gi jochung' mamoko ni kia ni koka ni Mama Eda secondary school e kuku chiewo but too late for him an an team change wadwaro lokruok wadwaro better Kisumu East mm. tadwaro better Manyata mm -hmm. Beta Kisumu East, Beta Manyata mano duondo mar uh, Onyango Tosh nikono ga jwang medikete mane chunyo nagi TV adundo uh, jaluo chenro en duond onagi kama bendo agomba kakacha kachel kod Onyango Tosha ma bende en kacha jalal komno mar Manyata B 2027 onyisowa kacha ni en mana gi gik moko ariyo kende ma bende lek ma en godo. Achiel kuomgi en somo, to achiel kuomgi en weche mag empowerment. Eh, kaluwore kaachiel kod mine mabende koro uso e chirni mopogore opogore mano bende lek mabende en godo kacha koro ngejwango chako nyisowa kacha ni duond bura mabende en godo kacha en ah, duond bura mar ODM kendo onge kod luoro moro amora koro mge jwang kendo nyiso kacha ni odhi tiyo maber kabisa. Wachak wagwelo kacha ni to bende nitiere kaka eh, government ma Kisumu kaachiel kod eh, MP ma Kisumu bende eh, motenore kacha Kisumu East ma bende koro ochung'ne kacha uh, Manyata nitiere kaka bende uh, dongruok ne kanyo koro mge jwang ijo kaka oloso. Wadhi e break matin kata weche magola kang' waduogo to wadhi go mbaka kendo odhi temo leronwa ni to ang'o madwarore kacho koro kajwang' pono ni nigi penjo moro amora kete mana e chuny onagi tv kanyo koro mgejwang' inyalo ornwa ote mag e facebook page chuny onagi tv tiktok chuny onagi tv youtube chuny onagi tv koro mgejwang' kete mana e chuny onagi tv wabiro bang' sama chuo Welcome to Aras College Kisumu, where dreams take shape and futures begin.

built to last, price to please. nyikwa onagi nyikwa jokanyanam mine kod wuone ojende kod jodongo Yawuowi kod nyiri okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamoro amora ma wantie. Wahere, warwake, wapake,

wang' jowi ma marwa girwa mwageno chopi mondo wambeki siasa weche somo pur ohala kod dongruok kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.
Mchungaji wang' kamoro mar mitira ka thuolo makende morwaki kende e tielo mar ariyo mar duond Onagi e chuny Onagi TV Adundo Jaluo kama bende pod wago mbaka kacha eh, kaachiel kod Onyango Tosha mano bende migosi ma bende wan godo kande madhi kawo komno mar eh, Manyata bi 2027 koro mgeji wang' oganda osewuoyo eh, mae sama bende koro dawinjo ni to in kaka jadak ma Manyata to pachi en mane Ang'o ma bende samoro digom penjo kata gino bende digombo nomiyo onyango timnwa kacha e ike mokwongo korango Johana ka wan kande kachiel kod ote mopogore opogore an ka gi nyarero Dickson Juna wacho ni musna onyango tosha kendo nyisa ni bang' ma mie namba ni alafu an ka gi yadero bende ni kandiro kamano donga ya an ka gi Winnie Winnie Rose wacho ni embe network asante sana kitimona kanyo an ka gi dadi wacho ni oneno chenro ka en e gwenge mag Nyalenda an ka gi Hesbon wacho ni oneno wa ka en Dunga Dunga Beach ocho maber erokamano Dunga ahinya med kete mana e chunya nagi tiwinjo kod mga jwang' ado mondo omiyo koro ikel penjo pono ne en gi penjo moro amora ma samoro osebedo ka chandi wan kende kaachiel kod Odero ma bende koro ah, wan ka kod Onyango soro Onyango Tosha Onyango kode Onyango kum bende koro agodo mbaka kanyo koro mga jwang' ma bende nyisowa kata lek mage kaachiel kod gigo ma bende odhi timo ne oganda mathoth koro mga jwang' eh, naneni kacha ka bende nine eh, mkutano moro kendo niwacho ni eh, nyaka mani candidate maber kabisa pod in kanyo koseloko paro Mm, Nyakamami, Steve, mm. Nyakamami is a long-term friend. Mm. Nyakamami en nyaruoth. Nyakamami mama motegno. Nyakamami is a politician. Koro ka ruoth kidwa donjo nyaka imany kidonjo nang'o. Koro an donjonaga ka nyaka ka ruoth kanyo nadonjo through nyaka mami koro wan osiepe mhm. nyaka mami nosevae for governor mhm. mabende noyombo to gikwa gi ne nomiya nomaya odhi moyudo deputy governor tiyo sebedo jasiasa maka kawuono en women rep Koro en en osiepna to korka governorship ma Kisumu County to pod aonge ng'ato kaka Onyango Tosha ma jachung' ma Manyatta nikech pod gini manyo kore chek mar Kisumu County governorship pod open inyalo ndike nying' ng'ata ng'ata. Koro an maduong' matimo ni pod aloso osiepe kendo an thuolo aonge ng'ama siro sama wuoye kode de but aloso osiepe alimo tut pi mar ng'ato ka ng'ato kech inyalo dhi mi igamri kuom ng'ato to kare ok en ma ng'at machielo moyude cha koro toneni ka jasigu Mano e wach manya wacho e wi yiero mwabro dhiye mar governorship for now. Pod aonge ng'ato, pod achekogi, pod aloso osiepe, kendo an thuolo, I'm reachable. Aikora rado gi ng'ata ng'ata. So long as ni you are within our party, ODM motelne go Oburu Odinga, tabro go kodgi mbaka.
Magisane nyaka mami uh, kaka woman rep bende nitiere kata kaka oloko ngima mag jodak ma Manyatabi? Nyaka mami chege ne mon loko ohala. Ana nitiere grube moseluonga omiyo chek kaneno kama mang'eny kata mna one personal organization wacha en group ma is registered nyaka mimi omiyo wachek mara half a million bunge la wananchi uh, wan gi affiliate bunges kaka Manyata bunge motelne gi Isayo Ndijo bende nyocha omiyo pesa over 200,000 check and many others. Ojatelo Steve Ojatelo mm.
e. ma en ng'ama iseneno tende
en nyaka osiepna mm. e. to gavana ema kodi gavana to pod alimo tut pi mar joma to, to, eh, mano bende kela e penjo ni to eh, jok ma bende koro chung uh, e position mar gavana gi Bende inyalo wacho ni nitiere achiel kuomgi ma be osewuotho gi jomanyata maber?
Yeah, we are seeing nitie because ji menyo. Mm. E, ji menyo. Oingo kaka nyaka mama osewuotho kodgi. Mm, rating emo ok anyal timo but anyalo but anyalo wacho ka ji, ji menyo. Yeah. Ji menyo to, to Professor Tom Ojenda menyo en nyaka gi white envelope. Yeah. Ochiwo kanyo mon loko go ala. Chopo nyaka manyata bi.
Yes.
Yeah. Yes. They are very supportive. Ji gore lok, Harambee, Liete. Eh, warado kodgi Harambee. Iyudo ka Professor Ojende ooro ng'ato, Dr. Rono ooro ng'ato, Dr. Willy ooro ng'ato. Gimenyo. Koro mna... Bura.
Yes, Ken Obura oro bungu kanyo. Mm. E gi Nyauri. Mm. Yeah. Gimenyo to ber. The world of competition no ber. koro raia nyaka benefit to uh, migosi tosha uh, ang'o mamoni uh, tira tira nyaka mami kaka bende wacho ni ong'a maber kendo ng'at ma bende koro uh, nigi chuny mana ka naneno kaka ipake cha nikech oganda mang'eny nimiyo oganda ma bende ne luyo ofwenyo ni kare nyaka mama nyalo bedo e telo maber mm, steve
kech ma ng'ama isewuothogo to iwacho ni en osiepi kose kose nitiere gino mineno ma iwacho ni samoro ok onyal telo maber hmm. goro ni kanyo kik warikni hmm. eh. ing'e ni an koro ok abed abeda supporter ama mhm. candidate mhm. ajachung' mhm. ajatelo achieng' ma koro abiro chiwo ne joma nyata direction ni waluru ka ok onego agambol jatelo ok ber ma gambol koro koro for now wawe wabed periferi to nyasaye bro siemonwa mm. e, nyasaye bro siemonwa jatelo jakorwa eh, ma imbe kata sani ok gine ng'a moromo
ji nie kinyang'anyiro donge kinyang'anyiro ne kaka jatelo ma bende koro ng'e ni sama iwuo ni joma nyata bi bende koro yes, neni yes, yes, yes. to they always believe ni kama iwacho negi gima iwacho negi tim ema gibiro timo nikech you command a following I'll give direction at the right time mm. to gi sani nyalo wacho nang'o
sani pod wago gi kogno mm -hmm. joma nyata bi go gi uru kogno an bende pod aloso osiepe

yawa dhi kode inyalo dhi inyalo biro inyalo mwago pesa inyalo chapne inyalo timo giki giki mitimogo are they effective giki mitimogo be gin priority ma joma i- i- ikelonegino be mano e gima gidwaro mano emomiyo kenya under close nobiro mar public participation constitution wantiere close kanyo mar public participation. Gimoro amora midwa timo, dhi penj jopiny. Kata an awuon a consult. My key things, consultation is key. Ok atima tima gik moko gi pacha na chiewo. Eh, inyalo sieko ne gi joko jomoko pi to kata tabu gi en taya. Mm-hmm. Mm-hmm. Inyalo sieko gi gima chielo to kata tabu gi en gima chielo. So public participation is key and mane machung'ne mm -hmm. yalo koko ne ipango parade panguru lane in kisiko ni panguru lane mm -hmm. panguru lane you'll just satisfy them for now but okay, okay solve any solution ma siasa magonyo ni ok en siasa maber ok ober mm -hmm. ok ober aber at all it's not sustainable asenene gi jotelo mang'eny kata mosipina is not sustainable nitiere jotelo ma kuchiew gi 20000 to kowuog e bedroom nikech ngima mar siasa ne en pesa and 20000 is not small money to kowuog e bedroom kochuno nowuok to koro manyo gari moro ma ma, ma unique matin ma dango moro ma ng'ato ok nyal ng'e ni macha onarebo ng'ane Udhi ubet e hotel kamoro to koro lechogo simbe, ketna u pesa, ketna u pesa. Eko dhi e gino. So issue mar gonyo and handout ahinya is not sustainable. Wadonguru jowa. Pesa go midhi e function ipango ji e lane ok rach but go ane kwan seche moko pango ji e lane itiyo kata gi over 400,000 400,000 kada i direct to women group can change their life. Can change their life. Eme eme ipoge, maseche moko ipogo mana jatok kodera moro, ma taon. Wan gi ji ka matiyo ka to nindo Busia, gidonjo e pek modhiambo. Wan gi ji ka matiyo ka to dhi Kakamega. Nyalo ga po kaka re ipidho ipidho ne uti chilo joge. Kibidi kiji. So it's not sustainable and I don't support it. But ng'e be nyaka wang'e ni jowa be nyaka chiem. Mhm. To gi chiem kopangre maber. Mm.
Erokamano ka ka wadhi kwa tieko ka ndie nitiere gino mabende kwaneno ka oganda mathoth nowuok oko kacha kendo kwedo kabisa mano kweth mar ODM eh, ojende mawuok kuonde mopogore opogore Kisumu, Homa Bay, Siaya, Migori aneno ka bende ne giwuok oko kacha ka gitemo kwedo uh, kata mana temo lero gino mabende koro osebedo ka timore e duond burano ma ODM kendo nwaneno ka oganda mathoth temo wacho ni kweth machalo kaka Wino Dinga Sifuna kaachiel kod Babu Wino uh, eh, wan bende kacha gi uh, jakom mar duol bura mar ODM mano Oburu Odinga, nitiere ywaruok kanyo kendo ji otemo ka golo pachgi mopogore opogore. In kaka Onyango Tosha, pachi e wi gino ma bende koro timore e wi ywaruok ma duond bu- bura mar ODM no inyalo wacho nang'? Ineno ka uh, ochomo kanye bende nitiere gima inyalo tim mondo omiyo gima timore no odwok piny. Mm, an kaka jahera mar ODM Ogayi marwa maduong' Raila Amolo Odinga magora ne okawo. To siasa onge vacuum. Siasa onge vacuum. Koro thuolo mar Raila okaw gi Dr. Seneta Masiayo Dr. Oburu Odinga. En ma entie. Ji nyalo gwenyore e paro and uh, e pacha aneno mana ka ji ogwenyore e paro to kichiko iti kaka jotendwa gobede wuoyo gisiko ni ng'ama riembe chama onge kata ka gine meeting kata ka sifuna obare tiwinjo kikwane sifuna apology tiende ni gionge kwand pogo gin gi kwand riwo to kwariwore to ber tekowa kaka oganda luo kata kaka oganda jo odm mm, seche moko nyoro, nyoro nyo news liet ahinya e, e, e gik makori hmm. penjo kae mm. mochuno the family mar joka jaramogi owuok oko moko ni wan waonge tabu winjo ma gige e social media gi gi gi jo gi jo gi jo gi, gi jo media lando wan kaka famili wan ok wan gi tabu to bende wan e demokratik piny mar demokrasia ng'ato kata kane gi pache to we believe in our party organs, we believe in our party structure. There's executive, there's, there's NEC. Party mar ODM ni nyaka gi grassroots nyaka polling station nigi jotendgi. Jowa aneno ka sani gidhi rie gini nikech en mana kawuono kende akiny kende hmm. oluong bura maduong' consultation meeting Siala Resort party leader Dr. Oburu Odinga oluongo oluongo nyaka church men elders stakeholders delegates jochama every sectors koro mondo ji opor wach dwoko dhi yudore everybody will get space kata obed na nyabondo chogono obiro yudo space everybody ji nyo jo ODM so I believe in party structure I believe in Oburu Odinga's leadership ene ma entie for now ene ma entie waonge uru teko wamiye teko kata ka ji ogwenyore e wach ibiro yud kaka iloso but vacuum to onge, siasa onge vacuum. Nyaka wabed gi ng'ama representwa mwagore kuom kamano Steve. Ero kamano bende ineno ka bende gino romo ma bende dhi timore kiny no kaachiel kod romo ma onego bed ni UDA kaachiel kod ODM bende onego bed ni rado mar keto kacha winjruok kendo kaka gidhi tiyo. Inyalo lik na jopiny ni ang'o ma in kaka uh, Onyango Tosha digo mondo mi otimore e winjruogno? Mm.
Jothurwa joka Nyaramogi Achwang' thuol to nosekawa thuol kukayi e area mukayiyeno kikadho kata dweche ma thuol okayieno nyaka iwinj ka dendi dudo. Kata mitoka kogoyi piny, area bogoyi e piny, gi dweche bogoyi e piny, to nitie kaka dendi nyaka dudi. An mano adieri maduong'. Wasebedo gi mosruok and sik ka wajoin sirikal matiyo. To ka gik moko nokopangre maber, to wan ga gi ywak. So I still believe wi in party hmm. marwa mar ODM. An gi geno matut kuom jotelo mantie to mna my humble advice like, uh, kaka uh, senior citizen ni warade gi jooda warade gi other parties to gik moko obed e andiko maber ma kik wadog waywa guru kendo tich mar siasa mhm. aaj jotendwago wan kodgi ga lot of confidence seche ma gibiro rado gi jouda samoro amora ma gidwa loso tweyo rito piny 2027 gipangi to gipange maber moloyo kaka osebed kipange pile an mane my humble appeal to our leaders mm -hmm. baba nyowe wa broad based ok anyal pingo mane situation mwayudore wayudo olemo wan go piyo wandayi omakonwa energy wayudo olemo wan gi minister for uh, finance gi mamoko
to in a, in a broad base nyaka 2027 kos in a broad base nyaka 2032 mm.
piny rugi mare piny rugi marugi ni mare but ane broad based uh, giwacho ni one term kata two term Adi, eh, adieri maduk uh, eh, jaduong steve kaka tosha kaka tosha hmm. my honest opinion hmm. aja kenya koro to bende akoma e siasa ka aja afrika hmm. Ki Africa ka president mosechamo tam achiel, a sitting president, to kata ka nitie, inyalo kwana kwana and I don't see. Sani, the current president, Dr. Uh, eh, William. William Samoei Ruto, ong'ama Ong'a moridore, otegno, oja siasa ma kawuono to en e professor of politics. Mm. Kawuono sama wuoye. Because ki kawarango history mar Ruto adieri maduk, Ruto Nyasaye osebedogo. Right from kia school, kwa somo, kwa ng'eye, kwa ng'eye, bide bide, enena ng'ama omove, ogrow, odongo, modongo, mochopo to the president. ma very many of us biro dhi e lo biro yik kok obedo president mm -hmm. en osechopo so is a genetic ochapne koro second term ne nyako chama chama mm -hmm. e, odhi chamo in kode Ane broad based. Onyango tosha ni broad based. Okay, sirikal ne ber kose otero wa jo Kenya nade? Bo ber kose en ober kose rach. Kaka tosha. Sirikal ni en me entie. In iwinjo nade? Ngima ni chalo nade sirikal ni?
Jaduong' wadhi maber. Wadhi maber.
Wadhi maber. Sirikal ber.
Sirikal ber.
Sirkal ber, wadhi maber. I support two term mar Ruto kaka otango to. Eh, eh. I support two term. Eh, ingeni hawa wacho chako kwa komba kaka ni mm. team. Mm. Di kuro komba ka team. Mm, team.
Eh.
Sirkal otimonwa tem moko ma we've never seen. Mm -hmm. Kisumu sani lokore. Look at affordable houses, my brother. Nikech aneno ka wuok bath taskis ute mana mana ni ute faras ka wuduora. Gimoro wuok kacha. Ma kata ka ng'ato nyicho odhi loka matis to budho to oduogo olor Kisumo. Hmm. Obiro neno Kisumu mopogore. to ok mano kende and so many others my brother. Mm -hmm. eh, jowa in the history of Kenya since independent mm -hmm. jaluo pod ok wandlo kar pesa kawuono pesa ni dosindo dalau e dho nam e dho nam iluoke chuth eh.
so wamiuru to second time but ok odhi yude kende gidhi chung' gi ji mane competition mm-hmm. but it's going to make it nyakutie kata ka mula yake ya pili mm-hmm. eh, kik wawuondre en e sirikal en e sirikal Erokamano nyakwar Mgajwang' kuom kete chuny Onagi TV kaendi ni kuno Gajwang' eh, chenro en duond Onagi eh, ma bende wa wacho kacha weche maber kabisa ng'eni bende eh, Tosha en kacha bende achiel kuom jotelo mag bunge la wananchi ma bende notiyo matek ma notimnegi kacha rambe kendo winjo kowacho ni sani gin kacha gi bas ma bende uh, timo kacha weche mag hiring pono ni kacha gi welo ma dwa dhi kamoro amora kurom Gajwang' to unyalo wuoyo mana kaachiel kod tosha bende wacho ni jony manyata bi eh, first priority exactly.
exactly.
Eh, wachata bi first priority nkoronga jwamo kamoro amora mitiere kija manyata bi kandie onge tiende mondo mi okoro eh, chunyi ochandre to kony ni kandie kony mar tosha Uh, kapok watieko kata naga bende sama wang'wa ka ndiye adhi somo wote ma bende wan godo ka kaeto wadhi miyo kacha jatelo to miwa kacha wachne mogik wan ka gi nyariro dikson junior luong kacha welo erokamano otieno belinda karibu sana atieno dina karibu sana Ah, wan gi jaja dero josh bende nie budho kandie kaachiel kod walaga bende nie budho kandie nyakon mgeji wano ka ji winji to ah, wacho ni twak iye ber Eh, kokamano to wachni kaka tosha eh, minyalo nyiso kata minyalo we godo oganda luo onagi duto te kaeto minyalo wenego jo kisumu kaeto mogik to wachni minyalo kono jo manyata bi eh, nan bende gi penjo moro kamano dapenji ni to voter registration ma manyata bi chalo nade gie sani bende neno ka jiwuok oko mar kawo kura kose giwacho ni wan koro kaka baba osetho ne ok wadwa go kura hmm. Hmm, Kech mondo mi yiere bende voter registration nyaka bed maber chalo nade manyata bi Uh, chak gi vote registration eh? mm. uh, nyithindo ma nyo wuok e skul mm. ging'eny mm-hmm. ichakogi gi ID ka giseyudo ID eka koro gi register as voters mm-hmm. mm, the exercise is on serikal nyocha osekete entie odhi nyime ma kivisit Huduma Center iyudo your ID inyalo wilo kura kata inyalo kawo kura manyien. To jotendwa moko kendo ago erokamano ne Dr. Raymond Omolo nyocha aneno ko launch the exercise mowuotho awuotha e Luo Nyanza ka maber ma kata mana an e, my unit area miluongo ni Judea mm -hmm. chieng' moro ayudo mana ka van ochung' kanyo kendo ji no register kabisa kabisa to pod ok oromo. Koro e wang' jowi ka akwayo Dr. Raymond Omolo ni o extend lweteno. Mhm. An kaka Onyango Tosha bende wanyalo time gi jowa mamoko. Omiya tekono watim gudo gino mondo wa registered ji odonje ID, ji okawo kura. So ji pod kepo but the number ma pod ok oyuto to ng'eny. So nyaka koro wawuog oko kaka jotelo mana kaka asekwayono, ang'eyo ni Omolo en ng'ama winjo wach kendo osewinjo. En gi tong wang'e gi itene ni oko, wadhi yudo konyno to wadhi support godo jowa mondo nyithindo oyud kitambulisho to oyud okaw godo kura. Ne nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma untiere e wuok chieng' gi podho chieng' gima dakwau kaka onagi nonagi gin jonyadhi onagi e pawa wabed uru e wuoth achiel, wabed uru e loch achiel, wabed uru e lwedo achiel, kik wapogre. Mana kaka ne Raila omakowa gi super glue, wamakre uru, kik wapogre, kik wakere. To sani Nyasaye omiyowa Dkt. Oburu Odinga. Waunge uru mkono en ma entie. Kata ka weche moko biro bedo, we will handle gi kaka gibiro chopo chieng' ma gibiro. To sani wabed uru e twech achiel, wawuo uru e dwond achiel. Tekowano emomiyo dhoudi gi pinje mamoko oseluorowa kendo osegenowa. To kendo emomiyo omiyo wago luor Kenya ka. Mano e kwayo manyalo kwayo oganda mar Luo te ni wariwre Kata ka nitiere wach, to wabed uru gi consultations meeting, ji orew paro, to ji ong'adre rieko. Ne Kisumu County, ma be koro nyaka wach awacha. Under governor wa Professor Peter Nyamwe, jakom ne luongowa Tom Mboya Labour College ka e weche mag economic forums to wabedo piny to ji ng'adre rieko to waneno kaka wadhi nyime. Kisumu mitelone ni other sectors moko itimo maber sahihi, moko to koro dware lamo. Like today CBD ma Kisumu en hub mar Nyanza is dead, Professor. We need such forums. Manera ile lungu watongwele kundi economic forums, Chamber of Commerce giri uburuoko. Ute madongo ACBD Kisumo ne nono te. Onge biashara madhi nyime. ne nono te gimbo diga kia malo kidhi piny sa apar gariyo gi nus taon taon orumo regulate governor your office regulate kata ken service charge kata kobedo weche mag rent kata kobedo ang'o momiyo ji dar we ute nono ni ji tindo duogo loke estate Kidhi medical center ni nono, kiyini ni nono, nyaka Nakumatt maduong' no ni nono. Ute moko nyaka mag CBD e mong'iyo ndara ni nono. Gingo dinga ni nono, oriya moko ema koro tinde, Wahindi odar te. Wahindi tinde lawo mana ute rabuor, kohola rabuor. Wa work on our economic status. Ni ochie. Kisumu imebedo ghost town. Ne joma nyatapi. An pile pile odhiambo kogwen alemo ne manyatapi. To an bende ang'eyo ni nitiere chunje ma bende lemona ni mondo wabed giminyatami makare un e lwedo maber un e lwedo nyago toche telo nyasaye mayiero ji ochung' mang'eny to ka nyasaye nyosewalo nonyage magiritu 2027 to nyango ni ka sio kwa uwezo wangu but kwa uwezo wa mwenyezi mungu Abiro biro e dhot ka dhot, landi ka landi, grup ka grup, kokarango kanisa, kokarango kit chwech mar ng'ama ong'ol gi ng'ama ngima. Yawna uru, rwaka uru, wago uru mbaka, wane kaka wanyalo tero Manyatta Bi mbele. Wane kisera, to bende kaka aneno to udhi e bade, bedo odiochieng' maber. Happy New Year ni jogo mane pok okwan Ndego. Erokamano Nyakwar Mgajwang', iwinjo kacha bende kaka uh, migosi Tosha owuoyo kacha Nyakwar Mgajwang' ma bende en achiel kuom uh, ah, jo bunge la wananchi kendo manager uh, mar uh, uh, KCT Eh, nyakorom gajwang en bende jal ma bende koro eh, nigi ndhadhu nyakorom gajwang ok en aena eh, migosi agosa en migosi man gi ndhadhu man gi nyakorom gajwang e winjo jogo ma bende koro samoro en gi nyathi kacha ma bende digomb timo gimoro kapok ojoin skul to inyalo manyo kacha skul fi nyakorom gajwang inyalo manyo kacha tosha mondo mi one kaka onyalo konyi jal ma bende samoro dwaro dukni kuonde bende tene timo ohala wan kende kata attachments eh? eh, wan ka ndege odero od, sorry wan ka gi uh, tosha attachment bende nyathini dwaro koma nyalo timo attachment pod okedo gima nyalo timo wan gi tosha kandie e jal ma bende samoro go siasa bunge la wananchi bende yiene ng'ato donjo ere kaka idonjo en free forum en free forum bunge la wananchi free forum mm. nikech

Eh, nikech gima be nadwa wacho kechu sani usego okang' un gi investment tiende ni ka ng'ato dwa donjo nyaka registration moro bede membership mar uro monade
nge wan gi over 400 members wow. uh. but uh, investment department to wan gi mia achiel uh -huh. mago joma chunygi oyie commit themselves mm -hmm. mane ma wan godo and our CBO mm -hmm. ni Kisumu 19 mm -hmm. but uh, josiasa jobunge we are many we are over 400 Eh, ma kilero na bunge ni matin tu eh, en, en mana weche mag siasa kosa winjo man kocha investment gi, gi siasa mm, bunge generally en kama iwacho weche siasa uh -huh. siasa kende wan nyaka gi wechewa mag puonjruok mag utamaduni Mhm. nikech eh, kuonde ma ji bete mongowrego Mhm. igoye mbekni mopogore opogore Mhm. iwacho wach piny Mhm. wach piny to kod siasa ikuodho gik mang'eny to bende ok anani siasa ne be wapuonjore Mhm. ma en kama iwacho awacha Eh, to bende ok wadewo ni jachama mane because mano emomiyo os- o resemble the assembly Ng'eno luongo inyalo Ah, ah, mano emo- pade ji. mano emomiyo en assembly assembly dong nitiere minority Eh. gi majority Eh. opposition gi the With government the government. koro ikele kele pachi Aha. ok watamo ng'ato kelo pache e bunge Mm. mana kaka ineno magwa ma Nairobi

Mhm. kawuono it is real
aneno ka late yes and aneno ka even the van mm -hmm. is pregnant mm -hmm. e odhi nyulo rude mapiyo kaka nyasaye wala dhi maber kwa e wala dhi maber uh -huh. wala dhi maber Uh, to bunge la wananchi ni bende chalo ka gima bende siasa ma Kisumu kande obedoga uh, gibedoga decision makers En adier. Nikech uchalo jok mang'iyo piny kendo gino muwacho thoro ga timore samoro. Nyasaye osebedo jakorwa. Hmm. Nyasaye osebedo jakorwa. Hmm. Mwaka nende rudi. Hmm. Kata nyinga mar tosha ni en siasa, en political. Mm-hmm. And actually nobiro way back when Omino Kugula died, the chairman, Omino Boli. Mm-hmm. Koro ka Omino ne magoro kawo to Nyagudi obiro So nachalo proposer mar Nyagudi and it was, it was the same year ma Raila be nopropose Kibaki ni mane kuma nying mar Tosha nowuoki. Okay, okay. So Nyasaye osebedo jakorwa kata mana leadership mosebedo. Mm -hmm. Nitiere chuo gi mine ma Nairobi To kendo sama gin Nairobi kanyo an gi goya manyiso ma nyathi ni olna olna chumbi e pi matis akwego gi otende madongo gi go mbaka to Kisumo kidwa donjo. Hmm. To kimany tosha. Ibia e kanyo tosha will take you round. Jogi biro gi pesa. Ikia anything e town ka. Koro wan mwakone neno Jubilee ka nitie jakom en luonge ni ng'ane ng'ane sekta mar peng kwasekawo ng'ane sekta mar baunsa kwakawo ng'ane sekta mar kiang'o kwasetimo kama watimo kama to giyudo gik ma gidwaro nyasaye osebedo jakorwa mhm. to mondo bende wa survive mhm. nyaka wabed gi goodwill mag leadership matiyo mhm. So bunge la wananchi support county government under Professor Peter Nyang'nyong'o gi tije motiyo te to ok mon wasiemo wang'e e parliament it is a parliament manitiere allowance ma samoro county bende miyou allowance to onge but goodwill nitie goodwill nitie Ah, erokamano kono mga jwang wabo yudo thuolo moro maber kabisa mondo wabi e bunge kacha kendo wamake duondeu wanene to oganda ma Kisumu to wacho nang'o eh.
jowago tegno wan gi Michael Okeyo Lweny organizing secretary mm. wan gi jakom eh, Christopher Onyango Mino Ndoro, mm. wan gi oh, Evans Wafula, Isaya Ondijo, Okal Jakibuye eh. gi mine bende kadha. Er, erokamano, koro kidok nyisgi ni chunyona gi TV dhi biro terogi kanyo live mondo wakaw pachgi achiel kachiel Kawuok e boma no ma Kisumu. Bunge la wananchi. Bunge la wananchi. Bunge power. Bunge power.
Kwa kamano karam ka jwang'ero kamano maduong' ahinya kuom kete mana e chenro machuny nagi TV adundo jaluo agoyni ero kamano maduong' ahinya kuom injal mabende okete kandi kaachiel kod medusa mara Nelson Mandela Okore mabende otemo matek mondo chenro no chopni kamoro amora ma intiere nyaka kama intiere nyaka kod mga jwang' kaachiel kod uh, wendona Onyango Tosha Bunge chair iluongo ni eh, Tosha.
Bunge chief whip. Bunge, bunge chief whip. Bunge chief whip. Eh, incoming Manyata B. Manager. KCT Monete General Enan Steva James aka Nyakwar Nyaronyowan Oritu Masani. Nyikwa onagi, nyikwa joka nyanam, mine kod wuone Ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamoro amora ma wantie. Wahere, warwake, wapake,

wang' jowi ma marwa girwa mwageno chopi mondo wambeki siasa weche somo pur ohala kod dongruok kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.